Youtube Mirasym kanaly.
Seni dostuňdan tanarlar. Sen özüňi hem dostuňdan, hem duşmanyňdan tanarsyň. Sylag-hormat özüňden dörär, özüňe-de saklanar. Öwleniňe öte ynanma, aşa ynamsyzlyga metme. Siliň kuwwaty bolmaz, bol dolusy bolmasa. Iliň kuwwaty bolmaz, bol dogumlusy bolmasa. Suw getiren bilen küýze döweniň parhyny bilmeseň, suwy özüň getireniň ýagşydyr. Duşmanym ýok diýmek, men ýok diýmekden parhly däldir. Durmuşyňy düzeltmegiň ýeke-täk ýoly özüňi düzeltmekdir. Ýagşylyk-ýamanlyk her kimiň aklynyň kabul edip bilşine baglydyr. Öwleniňe begenme, haryt dälsiň. Akyldan gollag bolmasa, gollag hünär neýlesin? Geçmişiňi köp ýatlama. Ýagşysyna-da, ýamanyna-da gynanarsyň. Ýagly etde ýarka bolmaz, Namartdan hiç arka bolmaz. Garşyňdaky duşmanyň bolsa-da dogrusyny aýt. Doňuz goýnuň üstünden güler, öz ýagdaýyndan bihabar. Bikär erkekde sapa bolmaz, bozuk hatynyna wepa. Maşgala saçakdyr, sen onuň çöregi. Alladan soň üç zatdan gorkuk gez, niýetiňden, nebsiňden, diliňden. Totudan öwreneniňi aýtma, Tota öwredeniňi aýt. Ösüş diňe şägirdiň halypadan ozduran ýerindedir. Bikärlik günä gyýbata sarp edilýän wagtdyr. Begiňden beýik boljak bolsaň, begiňe berlenden bol. Hakykatyň özi görner. Ýalany gözleseň-de görmersiň. Gadyr bilmek, gadyr etmek, durmuşa düşünmekdir. Ýalançyň iki sözüniň üçüsi ýalandyr. Tagamy dadan biler, gadyry adam. Seni tanan ite-de habar gat, hoş bolar. Göterip biljegiňden artyk söýgi gabanjaňlyk döreder. Baga kölegäň düşmese, kölegesinde oturmarsyň. Merhuma iň soňky hormatyň jynazasyna gatnaşyp depin etmekdir. Şiriň adyny eşitseňem gorkunç, tilkiň özüni görseňem gülkünç. Adamyň düşünjesi üýtgemese, häsiýetem üýtgemez. Myhmana ýumuş buýranyňdan kowanyň ýegdir. Bikär gören düýşüni aýdar, işgär, eden işini. Sen öz döwletiň sakçysy bolarsyň, ogul-gyz eýesi bolar. Ähli ynsanlar tanaýan nise ynan, Ýöne özümi tanaýan diýse, ynanma. Parahory parahor döreder. Hasap dünýä geleniňden başlanýandyr. Gödegiň işi görgüdir, sadaň işi bergidir. Alla janyňdan başga alan zadyny gaýdyp berer. Ýeriň hem göwni bardyr. Basan ýeriňe gülek. Alladan dileg et, saglykda sadakaňy köp berdirsin. Her iýen çöregiňi hakla, taýagyňy mydam öz depäňde sakla. Diliňe ygtyýaryň bolar, gözýaşa ygtyýar bolmaz. Beýiklik. Özüňden beýigi beýgeltmekdir. Mertden gan çykar ses çykmaz. Namartdan sesden başga zat çykmaz. Nätanyş märekede bolmagyň ümürde geleniňden parhy ýokdur. Ata-eneden özgäň sözünde Öz haýry bardyr. Gül gülden hem näzik ynsan üçin ýolunýandyr. Merde kapasam giň görüner. Namarda dünýäde dar görüner. Allah saňa niýetiňe görä emir eder. Ýeňiş goşunyň sanyna däl, serkerdesine baglydyr. Suwuň ýerini balam tutmaz. Suwuň ýerini tutjak içgi bolmaz. Atenäň ýerini tutjak kişi. Agasyny agladan aglar, aýňalmaz. Hanyň özünden gorkma, hemrasyndan gork. Gözüň ýoluňy görkezer, kalbyň seni görkezer. Saňa it, eşek diýseler, gynanma. It wepaly, eşek zähmetkeşdir. Diýenler bolsa, itdenem, eşekdenem pesdir. Gaýgy-hasratyňa emr edip bilmezlik keseli meýletin döretmekdir. Ynsany ýüzüne öwmek üstünden gülmekdir. Mahabatlandyrmak sylamakdyr. Ynsan geçirimliligi bilen ynsandyr. Ýalançy erkek binamys bolar, ýalançy zenan bozuk. eşidip, görenden sorama, görüp bilenden sora. Wezipe sylagy döwürlik, welilik sylagy ömürlik. Kitabyň bahasy nadana gymmat, dana mut görner.